Felly dyma enghreifftiau o fy ngwaith. Mae yna arddangosfa yn um, agos i lle fi'n byw a gweithio ym Mhenarth yn y tŷ yn y galeri. Gen i fel dau llyfr bresynio o'n i'n casglu syniadau ynddo ar un pryd. A, a ni ddim really meddwl amdan lle oedd yr, y prosiect yma'n mynd, neu os oedd e actually yn prosiect, neu o'n i jyst yn actually mwynhau'r broses. Uh, o'n i ddim yn meddwl llawer am y syniadau tu ôl be ni'n gwneud chwaith, o'n i jyst yn neud o. A fi'n meddwl bod yn bwysig i gyfalle i gael syn, you know, dipyn o rhyddid i wneud hwnna pa chi yn creu. I jyst mwynhau be chi, be chi yn creu a ddim meddwl gormod. Uh, dyna fel fi'n gweithio, mae pawb yn gweithio'n wahanol. So fe hwn, fel llyfr concertina ydy hwn, A jyst pob dydd, o'n i jyst 'di dechrau s- brasynio beth bynnag o'n i'n gallu gweld. A a weithiau oedd e ddim yn gweithio, weithiau oedd e yn gweithio, a dim ots. Ond, you know, o'n i'n meddwl, wel, 's neb yn mynd i weld hwn, fi fi ddim yn gwybod os maen nhw... wel, falle bod nhw'n mynd i weld o, falle bod nhw ddim. S- you know, ond o'n i o'n i jyst mwynhau. A wedyn ar ôl hynny, wnes i ddatblygu fel darn bach o hwn mewn i darn mwy, wedi pwytho. Achos bo' fi yn gweithio efo Tecstilia, o'n i'n teimlo fel bo' fi isie creu rywbeth oedd yym yn um, yn darn textil. So dyna beth i hwn fan hyn. Gyda lot o arlunwyr, yn wedig sy'n menywod, weithiau maen nhw'n ffeindio bod nhw ddim yn gallu bod yn greadigol ar ôl bod yn, rhia, yn rhiant, bod yn rhywbeth sy'n newid y ffordd maen nhw'n meddwl. Ond i fi, o'n eisiau bod yn fwy creadigol, so nes i dy dechrau creu, heb rhywun o feddwl be o'n i'n neud a pam o'n i'n neud e, ond nes i dy dechrau creu. A wedyn, o'n i'n sylweddoli bod creu yn helpu fi i ymdopi gyda bod yn fam. So i fi, fi'n meddwl bod bod yn greadigol yn wneud fi fod yn you know, yn, yn fam well, ond mae hefyd yn helpu fi gyda fy iechyd meddwl, yn gwneud fi teimlo yn hapusach yn fy hun. A fi'n meddwl falle rheswm bod fi eisiau dangos y gwaith yma i chi, achos o'n i ddim rili'n gwybod gyda'r gwaith yma lle oedd o'n mynd, a ar ôl fi greu e, wedyn o'n i fel bron yn gwneud sens o'r gwaith ac yn penderfynu, wel, mae hwn amdan hwn, mae hwn amdan hwnna. Um, a mae lot o arlunwyr yn gweithio fel yna. Ond be fi rili eisiau chi feddwl amdan, trwy edrych ar 'y ngwaith, ydy, weithiau ma' 'na chi jyst trio pethe, ma' 'na chi jyst trio fo. A you know yn aml, you know fi'n cael um, oedolion yn dweud, wel fi, byth, fi ddim yn gallu arlunio, fi ddim yn gallu uh, dylunio. Ond y pwynt ydy, fi'n meddwl bod pawb yn gallu, mae pawb yn gallu gwneud e, a mae chi yn gwneud camgymeriadau, ond dim ots, achos gyda fi, fi'n meddwl bod pob camgymeriad yn, yn endefynu, yn bod yn rhan o'r gwaith, a, a weithiau fi'n gweld camgymeriad fel rhywbeth positif. Fi'n meddwl weithiau mae'n chi jyst trio, A peidiwch a bod yn ofn. Wna chi jyst cael go, a pob lwc!